Här Goergen, Dir hutt d'Wuert. Här President,
et ass e Mix aus Trauregkeet a Roserei a bei ville Leit sécherlech och Angscht, wou dëse Krich ausgeléist huet. Jo, déi Invasioun an der Ukrain huet ganz vill Emotiounen an Europa an och weltwäit ausgeléist, jo och bei den Awunner hei am Land. Laang war een nëmme gewinnt Zuelen ze héieren, wéi Kanner musse stierwen, dat net duerch iergend eng Pandemie, en Ongléck oder eng Naturkatastroph, mee gewollt duerch Waffen aus engem anere Land, Zaldote wou bewosst dohinner geschéckt gi sinn. Ech mengen déi Biller wou mer gesinn hunn, datt se ganz normal Awunner quasi mat engem Reech sech virun de Panzer stellen, fir datt deen net an d'Ukrain erakënnt, dat si Biller, wou een aus der europäesche Kontinent net méi kannt huet an op d'Schlëmmst ze verurteele gëtt. An do gëtt et och keng Nuance oder eng Excuse, wou ee kinnt fannen, fir d'Verhale vun der aktueller russescher Regierung. Elo musse ganz kloer d'Limitten opgewise gi fir de President Putin, well Mir mussen eis jo näischt virmaachen, Wann d'Ukrain sollt kréien, wat mer als Piraten et hoffen, mee sollt kréien, wäert déi Persoun mat deem psychologesche Schema, wou en am Moment fiert, net an der Ukrain ophalen. Mir Piraten ënnerstëtze Material an och d'Waffeliwwerung, wou d'Lëtzebuerger Regierung beschloss huet, un d'Ukrain. Dat sinn defensiv Waffen, 100 Panzerofwierrakéiten, déi sécherlech méi dozou wäerte bäidroen, wéi de symbolesche Reech, wou déi eenzel Leit kënnen hunn, fir de Panzer ze stoppen. Jo, mir sinn eis och bewosst, et ass en Tabubroch an der Lëtzebuerger Politik, an der europäescher Politik, mee et war net d'Demande, vun der EU, wou dohinner gefouert huet, et ass eng Reaktioun op eng Politik vu Russland. Wat d'Sanktiounen ugeet, déi ënnerstëtze mir, an da muss een natierlech éierlech soen, datt dat éischter en EU-Dossier ass. Mir als Lëtzebuerg kënne soen, datt mer se gutt fannen, mee mer mussen awer éierlech sinn a soen, datt d'EU, wou do d'Gewiicht huet, an do kënne mer och houfreg sinn, datt Lëtzebuerg iwwerall sech bedeelegt huet bei den eenzelne Sanktiounen. an Europa. D'Energiepolitik, jo, déi musse mer iwwerdenken. Mir sinn awer nu mol elo an der Situatioun, datt mer et net vun haut op muer iwwerduecht kréien, datt mer net einfach et geännert kréien. Dat heescht, mir mussen elo an dëser Situatioun kucken, datt mer eng Energiesécherheet hunn, datt mer net herno um Dréchene sëtzen, datt mer elo nach duerch déi kal Zäit kommen. Ech war selwer iwwerrascht, dass mär iwwerhaapt hei en RT-Sender, sinn och Client bei der Lëtzebuerger Telekommunikatiounsfirma, dass mär iwwerhaapt esou eppes hei um Fernsee hunn. An ech sinn och frou doriwwer, dass mer elo gesot hunn, dass en all déi Sender an Europa neméi sollen ausgestraalt ginn, well et huet näischt mat Meenungsfräiheet ze dinn, wann e Regierungssender, dee reng do ass fir Propaganda ze senden, fir de President, wann dee weider hei ausgestraalt gëtt. Dat wär keng Meenungsfräiheet, genau am Contraire. Eng kleng Kritik bréngen ech awer dann och un un d'Lëtzebuerger Regierung, wou mer mussen e klenge Schrëtt nobesseren, an ech mengen och do op oppen Oueren ze stoussen, dat ass d'Lëtzebuerger Fligeren, déi am Moment nach vu russeschen Oligarchen benotzt ginn, fir Sanktiounen ze emginn, well déi leider eng LX-Kennung hunn. Soumat dierfen déi an Europa Fléien, mee d'Lëtzebuerger Regierung huet awer Moyen, fir déi trotzdem op de Buedem ze bréngen. An ech mengen, do stoussen ech op oppen Oueren, fir dass se net mir als Land herno do stinn, wou dat Lach opgelooss huet. Et muss een och ganz kloer soen, Et dierf een elo net all eenzelne russesche Bierger verdamen, am Contraire. Ech kennen. Russesch Matbierger, déi hei liewen, déi eng ganz kloer Kontra-Putin, Kontra-hir-Regierung Positioun ageholl hunn. An et sinn och vill Leit a Russland selwer, déi dës Positioun ageholl hunn, se awer bekanntlech net ausliewe kënnen. Ech mengen, Dir hutt alleguerte matkritt, déi éischt Demonstratiounen, wou d'Bevëlkerung, an Mäi Respekt gëllt all deene Leit, wou de Courage gehat hu fir zu Moskau oder Sankt Petersburg op d'Strooss ze goen, fir ze demonstréieren, datt de President déi mat, jo, aller Gewalt erëm agedämmt huet, datt och nëmmen net iergendeng Demonstratioun ka stattfannen, mee. Si fest dovun iwwerzeegt, datt e groussen Deel vun deene Leit, déi a Russland liewen, net averstane si mat deem, wat hire President gemeet huet. Zu den Demandë fir den EU-Bäitrëtt vun der Ukrain, do sti mir Pirate ganz favorabel, fir dat Verfaren opzehuelen. An dat ass och en Dossier, wou e bësse leie bliwwen ass, well bekanntlech, 2014 bei der oranger Revolutioun waren déi Diskussioune schonn, mee egal wéi mer d'Verfaren elo géingen dréinen a kéieren, wäert dat an der aktueller Situatioun leider net schnell genuch sinn, fir der Ukrain ze hëllefen. D'Solidaritéit an Europa. ass immens wichteg. Ech kann se och bal nëmme luewen. Haut koum e klenge Bémol derbäi, wéi Ungarn gesot huet, se géinge keng Waffeliwwerunge vun europäesche Länner duerchloossen. Schonn dat mol einfach als, naja, Dir kennt den Orban. Mee déi grouss Solidaritéit an Europa steet awer an ech mengen, mir wäerten och nach um diplomatesche Wee Ungarn iwwerzeege fir déi Waffeliwwerungen och vun hirer Grenz, duerchzeloossen. Wa mer alleguerten zesummenhalen, als Europa, NATO, weltwäit, ech mengen, deem musst Dir Iech bewosst sinn, och Australien mécht elo mat, ganz wäit ewech, fir Waffen ze liwwere fir der Ukrain ze hëllefen, kënne mer déer Situatioun entgéintgoen. Et ass elo de Moment, fir der russescher Regierung d'Limitten opzeweisen, fir net, datt nach méi Leed wäert entstoen. Dofir Merci un all déi Bierger, der ganzer Welt, wou sech géint de russesche President stellen. Merci.